Mae Dineo Sasheba Bape wedi creu cyfres newydd o waith ar gyfer Artes Mundi Now. Mae Sasheba Bape yn archwilio syniadau cymdeithasol wleidyddiol am gof, o'r personol i'r cyfunol, ac mae syniadau bod deunyddiau a gwrthrychau yn fodd i gynnwys themâu o'r fath yn arbennig o gryf yn y corff hwn o waith. Gan ddefnyddio pridd a chlai o safleoedd yn Affrica, yr Unol Daleithiau, a'r Deyrnas Unedig, sy'n ymwneud â'r fasnach geithwasiaeth drawsiwerydd, mae'r gwaith yn ystyried sut mae'r ddaear yn cadw at gofyn y bobl a fu'n byw arni, y trawma a brofwyd ganddynt, ac sy'n caniatáu i'r iachâd ddechrau. I'r chwith wrth gyrraedd yr oriel, mae'r ystafell gyntaf, lle caeedig cartrefol gyda golchiadau pridd yn gorchuddio'r waliau. Casglwyd y pridd hwn o safle hanesyddol sanctaidd yng Nghymru, a chafodd seremoni ei pherfformio o dan arweiniad Sir Shibo Babe. Mae defnyddio'r deunydd lleol, ochr yn ochr â'r pridd a ddefnyddir mewn mannau eraill yn yr arddangosfa, yn cysylltu lleoliadau'n farddonol ac yn fateryddol ar draws amser a daearyddiaeth. Mae'r syniad o roi'r golch ar y waliau'n amlwg ac yn creu awyrgylch penodol yn yr ystafell. Ar fat gwair crwn wedi ei wehyddu ar y llawr, mae bricsen wedi ei hamgylchynu gan ei deunydd pacio ei hun â gwrthrychau amrywiol. Hefyd ar y mat, mae blanced Gymreig wedi ei phlygu gyda phowlenni o ddŵr, pridd a lludw pren, ac ar un ochr mae blanced arall fel gwahoddiad i eistedd, i fyfyrio. Mae'r fricsen wedi ei gwneud o bridd o Île de Gorry, oddi ar arfordir Dakar, Senegal, ac mae'r gwaith under bricsen in process Hamon Conversions yn talu teyrnged i fenywod under yng ngogledd Senegal a ddewisodd hunan-berth er mwyn osgoi cael eu cymryd fel caethweision. Cyfeiria Harmonic Conversions at myfyrdod heddwch byd-eang cyd-amseredig o'r un enw a Gyluniad y Planedau, Cyfle i Ail-gynnau Ysbryd-dynoliaeth Gyffredin ac Undod Byd-eang. Mae'r fricsen yn ymgorffori'r themâu sydd wrth wraidd ymarfer Sesi Bobape, yn benodol sut y gall deunyddiau a gwrthrychau gynnwys cof ac emosiwn. Mae ei gwaith yn dathlu'r manylion bach sy'n dangos bywyd gwrthrych sy'n gwella olion ei daith. Yn ystod ei daith ar y môr i Gaerdydd, teithiodd y gwaith gyda chwarts rosyn, sy'n symbol o gariad a'r powlenni gwydr bach sydd o'i gwmpas, a phob un yn cynnwys grym elfennaidd gwahanol, dŵr, mwd yn ein cysylltu'n ôl i'r ddaear ar y waliau, a lludw o bren wedi losgi'n symbol o dân. Mae'r deunyddiau a'r gosodiad yn awgrymu nodwedd ddyfodol lle mae'r erfennau hyn yn chwarae rolau penodol fel clodwyr ystyr, syniadau a rennir ar draws llawer o ddiwylliannau ledled y byd. Yn ganolog i'r cyflwyniad, mae casgliad o bron i 1,000 o luniadau, Master Harmonizer, sy'n cynnwys gwahanol setiau o wnaed a phridd a gasglwyd o sawl safle sy'n gysylltiedig â hanes y fasnach, geithwasiaeth, Draws y Werydd, lle roedd pobl o ganol a gorllewin Affrica fel arfer yn cael eu cludo'n anniynol a'i gwerthu, yn bennaf i'r Americas a lleoedd eraill a oedd wedi eu gwladychu gan yr ymadroddiaeth Brydeinig. Casglwyd pridd a chlai ar gyfer lluniadau o Île de Gorée, Casamance yn Senegal, James River Richmond Virginia, Afon Mississippi New Orleans, Coedwig Achimota, Accra a Jamestown yn Ghana, a Cape Town Ne Affrica, Pob un â'i liw moenol unigryw ei hun. Gosodir y lluniadau mewn gridiau a casglu mewn setiau, ac mae'r rhain yn cyfateb i leoliad daearyddol penodol y deunydd a ddefnyddwyd. Mae ail grid yn defnyddio edafeydd i greu cyfres o leoedd sy'n cyflwyno rhagor o grwpiau strwythurol. Efallai y byddwn yn ystyried bod hyn yn gweithredu fel cyfres o benodau, eiliadau, amseroedd neu leoedd, y casgliad o ddarluniau Fel gwahanol rannau o daith barhaus, mae rhai darluniau'n eithaf minimol, golchodôn, eraill yn ystymiol ac yn gythryblus, y pridd wedi deunu'n fwy trwchus. Maent yn dwyn i gof dirweddau a llinellau gorwel, a'r lliwiau naturiol y pridd yn adleisio'r safleoedd y cafodd eu gasglu ohonynt. Fodd bynnag, gyda'i gilydd Maent yn dwyn tir i gof lle mae taith yn cael ei gwneud. Morluniau egnïol yn cael eu gwneud o lifoedd gweideddol pridd. Mae patrymau tebyg i donau'n awgrymu teithiau cythryblus a dirdynol, a brofwyd yn gorfforol ac yn emosiynol, a ddioddefodd pobl yn y gorffennol ac sy'n parhau heddiw. Wrth gerdded drwy'r lluniadau ymgollol hyn, cawn ein denu ymlaen gan sain, gan gyrraedd yr ystafell derfynol, sy'n adlewyrchu'r lle sy'n cynnwys nyder bric in process, harmonic conversions, yn ei osodiad. Mae'r waliau wedi eu gorchuddio â gwlch pridd yn y gofod hwn hefyd, a'r tro hwn wedi ei gymryd o gydlifiad afonydd Hafren ac Avon. Yn debyg i'r cerflun, ar y llawr mae matiau gwair wedi eu gwahyddu a blanced Gymreig wedi ei phlygu, ac arni, mae chwaraewr cerddoriaeth wedi addurno'r helaeth â chregyn, gemau diamenteu a gliter. Mae'r ffurfweddiad hwn, nesaf at flanced Gymreig arall, sy'n cynnig gwahoddiad i eistedd ar yr un lefel ac yn gyfartal â'r dan sain sy'n atseinio yn y gofod hwn. Mae'r bocsbŵm yn chwarae, gori, song, fobela, harmonicon versions. a ddatblygwyd o gân werin draddodiadol o Senegal, gyda geiriau sy'n galw ar hynafiaid i anrhydeddu ac arwain. Mae'n galw am gefnogaeth ac i edrych ar dros y gwaith a wnawn, gan gysylltu'r gorffennol â'r presennol. Trwy eistedd gyda'r gwaith hwn, rydym yn dod â ni'n ein hunain, ein hanesion a'n hynafiaid ein hunain i'r gysylltiad hwn. Mae defnydd Secheu Bapape o ddeunydd. Delwedd a sain yn cysylltu ar draws cenedlaethau a lleoliadau, amser, hanesion a lle, ond hefyd ar amgylchedd a'r ddaear ei hun. Er bod tristwch mawr yn y gweithiau hyn, mae ymdeimlad hefyd o symud tuag at iachâd, cysylltu a chofio. Er i rai o'r digwyddiadau hyn ddigwydd dros gan mlynedd yn ôl, mae eu hôl-effeithiau'n dal i gael eu teimlo'n gryf heddiw. Mae Sasheau Bobape